Татар халкы үзенең бөтен гомерен, эшчәнлеген милләтенә хезмәт итүгә багышлаган һәм бу яктан башкаларга үрнәк булган уллары һәм кызлары белән хаклы рәвештә горурлана. Шулар арасында, һичшиксез, үз милләтенә үрнәк булырдай Татарстанның халык, Россиянең һәм Каракалпакстанның атказанган артисты Вафирә Гыйззатуллина аерым урын алып тора. Гомере вакытсыз өзелгән сүнмәс йолдыз Вафирә Гыйззәтуллинаның иҗатын, җырларын белмәгән кеше юктыр. Арабыздан киткәненә инде унбиш ел тулды. Әле күптән түгел генә, елдагыча, Казанның егерме алтынчы балалар музыка мәктәбендә олуг җырчыны искә алдылар. Җыр сөючеләр арасында Вафира Гиздатуллинаның тавышын сандугачка, чишмәгә тиңләүчеләр бар. Аның тавышында көмештәй чишмә өстендә ялтырап алган кояш нурлары да чагыла. Елга өстендә йөзгән аккошларның сихри гүзәллеге, аһәңе дә балкый. Шушы көннәрдә генә Казан шәһәре Вахитов районының бишенче лицее каршында оешкан

Фафира Гыйззәтуллина ны искә алу максатында төрле чаралар үткәрелә. Әлеге юнәлештә аның кызы Камилә Лимаровна, егерме алтынчы балалар музыка мәктәбе укытучылары, укучылары, аның җитәкчесе Галина Александр тарафыннан бу юнәлештә бик күп эшләр башкарыла. Төрле проектлар эшләнә, төрле әдәби кичәләр үткәрелә. Э, менә бүген дә э, безнең лицеебыз белән 26 балалар музыка мәктәбе тыгыз эшчәнлек алып бара. Э, бүген дә лицеебызда Вафира Гызатуллина искә алу әдәби кичәсе үткәрелә. Укучыларыбыз аның иҗаты, шәхесе турында мәгълүмат ала, аның җырлары белән таныша, аның җырларын башкаралар. Димәк, безнең укучыларыбыз кечкенәдән аның иҗатын өйрәнеп, аның моңнарын тыңлап үсәләр. Димәк, халкыбыз күңелендә Вафира Гузәдуллинаның моңнары озак дәверләрдә сакланачак.

Акылым да, энергиям да җыр кысаларына сыймый, мин булдыра алган кадәр үз халкыма ниндидер ярдәм күрсәтәсем килә, дип җаваплый иде. Вафирә апа уйнарга ярата иде ул. Ул артистка иде. Ул артистка иде. Әгәр дә бүген булса, ул менә дигән Музыкаль театр оештырган булыр иде. Ул анда үзе баш рольләрне уйнар иде. Ул үзе режиссер булыр иде. Менә минем өчен бүген бик э, теге э, ниндидер гаҗәпләнү дә биредә Вафир апаның бөтен документлары, дипломнарына кадәр бар. Монда кечкенә генә китап. Нәни генә китап. Моны бер гап-гади укытучы Чыгарган бу китап Алабугада Рәмзия ханым Мөхәммәтдинова мин өчен бер ачыш булды бу. Бөркет йөрәкле былбыл дигән һәм Вафир апа турында менә күпме язмалар чыккан безнең матбугатта, Синбикә журналында, газеталарда мон шуларны барысын да җыеп барып, менә шундый матур иттереп китап туплап чыгарган. Ләкин аның тиражы бөтенләй аз, егерме биш данә генә. Шуңа күрә, менә минем уемча, шушы матур китапны, Тагы да чыгарга кирәк күп иттереп, тиражларга кирәк. Бөтен язмалар мактап язылган, үзенең иҗаты турында сөйләгән бөтен интервьюлар менә шунда тупланган. Әле аннан соң да булды бик күп шактый гына име. Менә аның 70 еллык юбилеена булды, кичәләр булды. Камилә кызы менә молодец. Бик күп оештыра. Һәм бездә әле мәктәптә Вафир апа Раисатуллина исемендәге мәктәптә хәзер басып торабыз. Аның музее, аның киемнәре, аның монда хәтта дипломнарына чаклы биредә.
Ул үз эшен генә түгел, җанын, тәнен халкы өчен, үзенең менә шул сәнгать өчен, менә шуның өчен туган һәм менә, кызганыч, ул инде менә безнең арада юк, әлбәттә, сагынабыз һәм менә аның мәңгеләштерергә кирәге исемен тагын да.

Гордимся своей мамой и бабушкой. Йолдыз гомере нурларында Үзе сүнә, нуры кала, Җырчы гомере җырларында Үзе китә, җыры кала. Киләчәккә халкы белән Үзе булып җыры бара. Россиянең атказанган, Татарстанның һәм Каракалпакстанның халык артисты Вафирә Гыйззатуллина үзенең иҗаты белән татар җыр сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертте.